Kap 17 Wara li qal dan, Ġesù rafa' għajnejh lejn is-sema u qal, Missier, waslet is-siegħa. Agħti glorja lil Ibnek biex l-Iben jagħti glorja lilek, bħalma int tajtu s-setgħa fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek veru, u lil Ġesù Kristu, li inti bgħadt. Jien igglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa, Missier, igglorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien għarraft ismek lill-bnedmin li Inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek, u Inti tajthom lili, u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li Int tajt lili, jiena tajtu lilhom, U huma laqgħuh u għarfu tabilħaqq li jien ħriġt minnek u emmnu li inti bgħattni. Jien għalihom nitlob. Ma nitlobx għad-dinja, imma għal dawk li inti tajtni, għaliex huma tiegħek. U dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jien glorifikat permezz tagħhom. U jien m'għadnix aktar fid-dinja, iżd huma għadhom fid-dinja, u jiena ġej għandek. Missier qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom, jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadt ħsiebhom, u ħadd minnhom ma ntilef ħlief b'in it-telfien, biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ġej għandek, u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja bagħdithom, għaliex huma m'humiex tad-dinja, kif jiena m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma m'humiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti bat lili fid-dinja, hekk jiena bgħatt lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda, kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni. Il-glorja li int tajt lili jiena tajtha lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda, jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għal kollox, ħalli d-dinja tagħraf li inti bagħadtni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier. Irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust. Tassew li d-dinja m'għarfitekx, imma jien għaraftek, u dawn għarfu li inti bgħattni. U jiena għarrafthom ismek, u għad ngħarrafulhom iżjed, biex l-imħabba li biha ħabbejtni tkun fihom, u jiena fihom.